Kedin triq ta' ċaqra u jiena bħala sindku eh, ta' din il-lokalità inqelet li problema minn minn sħabi stess li huma fil-kunsil miegħi li l-viċi sindku u l-kunsillier Carmelo Saliba li huma tal aħna tal-istess Partit Nazzjonalista. Jiena meta kien intalab biex issir dan ix-xogħol Kont qbilt magħhom li jsir ix-xogħol Triq iċ-Ċaqra, naħseb jiena l-Kunsill kollu kemm hu qabel b'mod unominu li qabel li jsir dan ix-xogħol, imma x'ħin ġej biex inħallsu l-kontijiet ta' din it-triq spiċċajt fi problema li qegħdin naħseb biex jippruvaw iċappsu lili bħala persuna li jiena s-Sindku tal-lokalità li ma mxejtx skont kif kelli nimxi. Imma rrid insemmi wkoll li ftit żmien ilu speċi bħal din it-triq ukoll li triq il-kanun iwa eh, saret triq bil-konkos ukoll iwa nammetti li ma kienx hemm dawn ir-rampi kollha li hawn f'din it-triq imma meta ġeja il-kont li jitħallas triq il-kanun ma l-Kunsill ma kellna l-ebda problema u kulħadd aċċetta li jitħallas u jibqa' miexi x-xogħol. Xejn ġejna għal din it-triq biex jitħallas ta' dawn ir-rampi li saret din it-triq kollha kemm hi minn fuq irid infakkar li din it-triq ma kontx tgħaddi minn hawn bil-mixi, speċjalment fix-xitwa. li din it-triq twaslek mill-żebbuġ għall-asri, triq li huwa ammont itwal minn dik li hija t-triq tal-kanun. Hawnhekk irid insemmi wkoll jiena qed qisu niġi akkużat li hemm min irid jagħmilli inkjesta fuqi personali li jiena għamilt ksirċi liġi, li jiena għamilt ir-rampi dħalt fil-privat li Ippretendew li ssir it-triq bil-konkos, jingħata sitt purtieri konkos, u li l-bdiewa, l-residenti tagħna ma nagħmlulhomx dik li r-rampa li tkun aċċess għall-għalqa tagħhom. Din ir-rampa ma saritx każ għax qisha rridu nagħmlu biex naqdu lil xi ħadd jew il dak jew il ieħor. Jiena bħala sindku kif dejjem ħdimt, ħdimt fejn minn fuq għal isfel jekk kienu kien hemm bżonn ta' xi rampa saru ta' kulħadd. U jiena bħala Kunsill jew nimxu ma' kulħadd l-istess jew ma nagħmlu lil ħadd. Waqt ix-xogħlijiet tal-kostruzzjoni tal-konkos naħseb li kulħadd kien jaf li qed isir dan ix-xogħol, anzi waqt laqgħa minnhom tal-Kunsill il-Viċi Sindku talabni biex nagħmel rampa ta' individwu, anzi jiena kont wieħed minn dawk li għattlu Hemmhekk ir-rampa ħa jsiru ta' kulħadd minn fuq għal isfel. Anzi qalli grazzi. Issa, illum jiena qed niġi akkużat li jiena ksirt il-liġi b'dawn ir-rampi, anzi dawn ir-rampi ma tistax tagħmel it-triq ta' sitt purzieri bil-konkos u tħallilu ma tagħmlx l-aċċess għal ġalelieqi tagħhom. Hawnhekk kulħadd jaf, kulħadd jara li hija triq wiefqa. Jekk dak li jkun ma tirranġalux aċċess tajjeb li bil-magni tagħhom speċjalment waqt il-ħsad, ikunu jistgħu jidħlu fl-għelieqi tagħhom dan huwa ħa jkun ta' periklu għal kulħadd. Anzi din it-triq hija triq dejqa fejn qegħdin naraw issa stess anzi hawnhekk li vetturi ma tistax tkun ġej minn tiela minn hemm isfel u tgħid ħanħott il-makkinarju li rrid nuża l-ġeli li tagħna u tħalli t-trak fin-nofs jew il-vettura fin-nofs. Hawnhekk kulħadd irid jidħol għal ġemp. Allura Jekk kienu ma dawn ir-rampi qegħdin qegħdin li saru qegħdin jgħidu li jiena ksirt il-liġi u qed niġi akkużat li ma jridux iħallsu r-rampi, jiena dan mhux aċċettabbli kemm għalija bħala sindku u lanqas irid ikolli problemi ma' xi ma' xi residenti ta' dan li ta' dan li ġara dan. Kif jidher kulħadd jaf li t-triq hija twila Għalhekk l-ispisa kulħadd jaf li ma tistax tidħol hawnhekk f'din it-triq u tgħid hawnhekk kollox tala' bl-inġenji żgħar u biex tagħmel ix-xogħol trid ħafna ħin u jirrikjedi aktar xogħol. Jiena l-weġgħa tiegħi hu li ħa nikkontesta għal elezzjoni indipendenti hija waħda. Għax jiddispjaċini minn sħabi l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista, ma sibx l-appoġġ tagħhom. Fejn? Fil-partit fl-intern ta' direzzjoni biex jaqblu miegħi għax jafu li jiena m'għandix li jiena m'għandix xejn ħażin li għamilt proġetti ta' abbużi, imma jiddispjaċini ngħid hawn min hu ikbar mill-partit u qed iwassal dan il-messaġġ li jiena ksirt il-liġi u qiegħed jippruvaw jakkużawni jagħmluli akkuża biex jiena nkun mir-residenti ikrah dell ikrah għal kulħadd.